א איד איז אמאל געקומען צו די סקולענע רבי זכרונו לברכה און ער זאגט אים אז היינט האט ער דן געווען איינעם לכף זכות, זאגט אים די סקולענע רבי ווער האט דיך געבעטן דן זיין? ביסט א דזשאדזש? ביסט א שופט? לכאורה די סתירה טרעפט מען שוין אין פרקי אבות, אמאל שטייט. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, קענסט בכלל נישט דן זיין יענעם עד שתגיע למקומו, ביז דו גייסט נישט זיין אין זיין פלאץ, ווי שטייט אין ספרים למקומו לא תגיע, ער איז קיינמאל נישט זיין ביי יענעמ'ס מצב, מילא קענסטו קיינמאל נישט דן זיין יענעם, און פון אנדערע זייט שטייט ער וויי דן את כל אדם לכף זכות. ער ווערט דן, דארף דן זיין יענעם לכף זכות, וואס פשט? דארף יא דן זיין אדער נישט דן זיין? צו פארשטיין דאס, דארף מען פארשטיין וואס עס שטייט ווי חזל זאגן אז לשון הרע הרג'עט דריי מענטשן, כא תיתלת ליסוה, דער וואס האט גערעדט, דער וואס האט געהערט, און דער וואס מען האט גערעדט אויף אים. פרעגט זיך א שאלה, דער וואס האט גערעדט און דער וואס האט געהערט פארשטיי איך, אבער דער וואס מען האט גערעדט אויף אים, וואס איז ער שולדיג? איז שטייט אין ספרים אז אסאך מאל איז דא א מצב וואס איז דא א געוויסע נישט קיין גוטע זאך, אבער די זאך שטייט אין א באהאלטענע מצב, אזוי ווי ס'איז דא א בחינה פון אל תפתח פה, רעד נישט וועגן דעם, דערמאן נישט וועגן דעם, ווילאנג ס'איז באהאלטן, איז גוט, אבער ברגע ווען מען רעדט וועגן דעם, און מען ברענגט ארויס די נישט גוטע חלק פון דאס, דאס קען שאטן פאר דער וואס מען רעדט אויף אים. סאו, שטייט אין ספרים אז, שטייט אין תניא פרק ל', אז ווי אזוי קען א מענטש ויש פל ריח לפני כל האדם, ווי אזוי קען א מענטש זיך האלטן נידריגער ווי יעדער איינעם, אז דו זעסט יענעמ'ס מצב, אז יענער טוט כך וכך, דו ווייסט נישט וואס וועלכע ווי שווער איז פאר אים געווען די נסיון צו טון די זאכן, ס'קען זיין אז דו אין זיין מצב וואלסטו נישט געקענט ביישטיין אזא נסיון, קומט אויס אז לויט די נסיונות וואס א מענטש האט, ווי חזל זאגן לפום גמל לשכנע, אז די אייבערשטער געבט פאר א מענטש א נסיון לויט וויפיל כוחות ער האט, קומט אויס אז אויב זעסטו א מענטש וואס האט גאר שווערע נסיונות, אפילו ער קען נישט ביישטיין די נסיונות, אבער דאס איז א סימן אז ער האט גאר גרויסע כוחות, און אויב מען רעדט אויף אים נישט גוט חס ושלום, איז מאכט עס שטארק ביי אים די נישט גוטע כוחות, דאס איז א ענין פון קטלא תליסאא. און מידה טובה מרובה, אויב מען רעדט און מען ברענגט ארויס זיינע גוטע חלקים, זיינע גוטע די מעלות זיינע און זיינע שטארקייטן, דאס קען יענעם געבן א כח צו קענען ביישטיין זיינע נסיונות. מיט דעם וועט מען פארשטיין די נאמען פון די פרשה איז פרשת אמור, אז מען דארף ארויסברענגען בדיבור, מידה טובה מרובה, דארף ברענגען די גוטע מעלות פון יענעם, דאס טייטש להזהיר גדולים מעל הקטנים, להזהיר קען מיינען באווארענען, קען מיינען לייכטן, באלייכטן יענעם, אז די גרויסע זאלן באלייכטן די קליינע, דו זעסט א מענטש וואס אויב דו ביסט אין א גרעסערע מצב פון יענעם, דארפסטו זען יענעם באלייכטן, און אפילו ביי יענעם אליין באלייכטן זיינע גרעסערע פארטס, זאל זיין שטערקער אויף זיין קלענערע פארטס, גדולים על הקטנים, און מיט דעם וועט מען פארשטיין אז ווען מ'רעדט וועגן דן זיין אויף יענעם, טאר בכלל יענעם נישט דן זיין, למקומו לא יסגי הייסט קיינמאל נישט זיין אין יענעמ'ס מצב, קענסט קיינמאל נישט פארשטיין יענעם. אבער וואס הייסט הווי דן את כל אדם לכף זכות, אז זאלסט זען יענעם ברענגען צו כף זכות, זאלסט ביי יענעם ארויסברענגען זיינע גוטע חלקים וועסטו אים העלפן צו צוקומען צו קו זכות.